מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. אונזער היינטיגער גאסט איז דוד אליהו פישמאן וואס איז פראפעסאר פון אידישער געשיכטע אין אידישן טעאלאגישן סעמינאר אין ניו יארק. פישמאן'ס ניי בוך The Book Smugglers, Poets, Partisans and the Race to Save Jewish Treasures from the Nazis האט געוואונען די נאציאנאלע ביכער פרעמיע פאר א ווערק וועגן דער חורבן טעמאטיק. דאָס בוך באַשרײַבט װי די אַזױגערופֿענע פּאַפּיר-בריגאַדע פֿון דער װילנער געטאָ האָט אױסבאַהאַלטן ייִדישע קולטור-אוצרות פֿון די דײַטשן. אַ דאַנק פֿישמאַנס פֿאָרשונג באַקענט זיך דער לייענער גוט מיט די פֿינף הױפּט-העלדן פֿון דער פּאַפּיר-בריגאַדע, שמערקע קאַטשעגינסקי, זעליק קאַלמאַנאָװיטש, רחל קרינסקי, הערמאן קרוק און אברהם סוצקעווער. גלייכצייטיג באקענט ער זיך מיט די דייטשישע גזלנים, אויבן אן צווישן זיי יאהאנעס פאול. דוד פישמאן איז ניט קיין פרעמדער אויף אונזער פראגראם, און ס'איז אלעמאל א באלערנדיקע איבערלעבונג ווען ער טרעט אויף. דוד איז אויך ניט קיין פרעמדער אין באסטן, זיין מאגיסטער און דאקטאראט האט ער געקראגן פון הארווארד, אונטער דער השגחה פונעם פארשטארבענעם רב און פראפעסאר יצחק אשר טווערסקי. נאך א פארבינדונג, עד היום באווייזט דוד נאך א טאלאנט, ער טרעט אויף און דינט אין דער באסטאנער שיל ווי א חזן צו די ימים נוראים. אַ חוץ זײַנע ענגליש-שפּראַכיקע ווערק וועגן דער געשיכטע און קולטור פֿון די ייִדן אין מיזרח-אייראָפּע, האָט ער אַרויסגעגעבן אַ צאָל ביכער אויף ייִדיש, פֿיר בענד פֿון דער נײַער סעריע איוואָ-בלעטער און אַ באַנד ייִדיש-שפּראַכיקע דרשות און כּספֿים פֿון הרבֿ יוסף דובֿ הלוי סאָלאָווייטשיק. דעם אינטערוויו האט אנגעפירט מיין שותף אויפן פראגראם שלום בענפעלד וואס ער איז אן אפטער מיטארבעטער. ער איז מיט שעף רעדאקטאר פונעם נייעם אידיש-ענגליש ווערטערבוך. אין דעם פאל איז ער מן הסתם דער בעסטער מענטש פאר דעם צוועק. שלום האט געדינט ווי הויפט קאנסולטאנט פארן פילם Partisans of Vilna ער איז געווען שעף קאנסולטאנט און היסטאריקער פאר דער אויסשטעלונג ביים חורבן מוזיי אין וואשינגטאן, ווי אויך עצה געבער ביים שטאט ארכיוו אין ווילנע. אסאך מאל ביים צוגרייטן די פראגראם דערמאן איך זיך אין דער מיטגרינדערין פון דער ראדיא פראגראם דאס אידישע קול חסיה סגל עליה השלום. זי האט געהאט דעם זכות צו זיין א תלמידה פון זעליג קאלמאנאוויטשן ווען ער האט א צייט געלערנט העברעיש אין איר תרבות שולע אין פאנעוועזש אין דער ליטא. שפעטער איז געווען איינער פון די הויפט פיגורן אין דער יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט אדער ייווא, און בעת דער מלחמה איינער פון די העלדן פון דער פאפיר בריגאדע. און טראגיש אומגעבראכט. חזקיה וואלט זייער שטאלצירט און צופרידן זיין מיטן ארויסקום פון דוד פישמאן'ס בוך וואס באעהרט איר לערער. ס'איז געווען א זעלטענע מחיה זיך צוצוהערן צו שלום בענפעלד און דוד פישמאן'ען. איך מיין אז זיי האבן אליין גוט פארבראכט אויך.

ס'איז אזא דראמאטישע, אזא קאמפליצירטע געשיכטע, ממש א דעטעקטיוון ראמאן. קענט איר איבערגעבן פאר אונזערע צוהערער א מין קיצור פון דעם וועגן וואס עס האנדלט זיך אין בוך.
יא, אויף איין פוס, על רגל אחת, איז דאס בוך וועגן דעם ווי מען האט אפגעראטעוועט אידישע קולטור אוצרות פון די דייטשן אין ווילנע בעת דער מלחמה, דאס איז געווען א גרופע אידישע צוואנג ארבעטער וואס מ'האט גערופן די פאפיר בריגאדע, אברהם סוצקעווער, שמעלקע קאטשערגינסקי, אנדערע. און די וואס האבן איבערגעלעבט דעם געטא און די מלחמה זענען צוריקגעקומען קיין ווילנע נאך דער באפרייאונג און האבן אויסגעגראבן די באהאלטענע קולטור אוצרות, געבויט א אידישן מוזיי, אבער צום סוף איינגעזען אז מען דארף ראטעווען די מאטריאלן א צווייט מאל, ווייל אין סאוועטן פארבאנד און די סאוועטישע ווידניוס זענען זיי נישט געווען געזיכערט, האבן זיי ארויסגעשמוגלט טייל פון די אוצרות פון ווילנע און אויסלאנד. אזוי. אט דאס אויף איין פוס איז וועגן צוויי מאל אפראטעווען, כאטש צוויי מאל אפראטעווען אידישע קולטור אוצרות, ערשטנס פון די נאציסטן, פון די דייטשן, און א צווייט מאל פון די סאוועטן. דאס בוך הייסט The Book Smugglers, אבער פאקטיש האנדלט עס זיך ניט נאר וועגן ביכער, נאר אויך פון כל המינים טעקסטן, סאוויאדן, ספרים, דאקומענטן און אזוי ווייטער, קענט איר פאר אונז דערמאנען כאטש א טייל פון די סאמע וויכטיגסטע פון זיי? אדרבה, אבער שלום דו ביסט גערעכט, אביסל פיל איך זיך שולדיג, ווייל אסאך פון די וויכטיגסטע אוצרות וואס זיי האבן געראטעוועט זענען ניט געדרוקטע ביכער, נאר זענען דאקומענטן און קסאוויאדן, אבער איך נוץ דאס ווארט בוק אין אזא מין ברייטן גענערישן זינען. נו, אינעם בוך אליין אנאליזיר איך פיר אזעלכע קען מען זאגן אוצרות, וואס איך וויל דא אויסרעכטן און ס'איז א א טאג בוך פון טעאדאר הערצל וואס ער האט אנגעשריבן אין די אַכצן אַכציק ער יארן דאס הייסט נאך איידער ער איז געווען געווארן דער גרינדער פונעם מאדערנעם ציוניזם, דאס איז געווען אין ייווא ארכיוו פאר די מלחמה, איך אנאליזיר אויך דעם פנקס פונעם קלויז פון ווילנער גאון, דאס איז א פנקס וואס באשרייבט נאר די אינעווייניגסטע, קען מען זאגן, פונקציאנירונג פון דעם דאזיגן קלויז, פון דער דאזיגן בית מדרש, אין משך פון הונדערט זיבעציק יאר, פון די זיבעצן פופציגער יארן ביז די ניינצן צוואנציגער יארן. דריטנס, אסאך בריוו פון שלום עליכם'ן. שלמה מלך איז געווען א גרויסער בריוון שרייבער און מ'האט אפגעראטעוועט בערך פֿופֿציק בריוו זיינע, און ווערטנס אנאליזיר איך אפילו א קונסט ווערק, ניט קיין בוך ניט קיין כתב יד, נאר א סקולפטור, א ביוסט פון טאלסטוי, וואס א ווילנער אידישער קינסטלער איליע גינזבורג האט געמאכט, טאלסטוי האט פאר אים ממש פאזירט און ער האט געמאכט א ביוסט אזוי, דאס איז א, איך האב אויסגעקליבן די פיר ווייל איך ווייס ווי פארשעדנארטיג היסטארישע מאטריאל אזוי ווי הערצל'ס טאג בוך, ליטערארישע מאטריאל אזוי ווי

טאגבוך פון הערמאן קרוק, און ווי איך פארשטיי האט איר צוגעגרייט אפאר אויסצוגן פון קרוק'ס טאגבוך וואס איר קענט פאר אונז פארליינען. יא.
יא. איך וויל נאר דערמאנען ווי אזא הקדמה אז פאקטיש האבן מיר צוויי טאג ביכער וואס באשרייבן די געשעענישן בעת זיי קומען פאר, און דאס איז קרוק'ס טאגבוך, ווייל ער איז געווען דער אנפירער פון דער דאזיגער פאפיר בריגאדע, און זעליג קאלמאנאוויטש'ס טאגבוך, זעליג קאלמאנאוויטש, א הויפט מיטארבעטער פון ייווא, איז אויך געווען איז געווען פאקטיש קרוק'ס שטעלפארטרעטער, דער צווייטער מענטש פון דער פאפיר בריגאדע, און ביידע באשרייבן וואס קומט פאר אין זייערע טאגביכער, און ביידע טאגביכער האבן זיך אפגעראטעוועט צום גליק, כאטש זיי ביידע זענען אומגעקומען, איז די טאגביכער עקזיסטירן. איז איך אויף ליינען צוויי קורצע אפשניטן, איינערס קרוק'ס טאגבוך פונעם ניינצנטן פעברואר נײַנצן צוויי און פֿערציק. די פארטרעטער פון אלפרד פון ראזענבערג, דאס הייסט דער ראזענבערג שטאב וואס האט אנגעפירט מיט באגאנבענען די מאטריאל, די פארטרעטער האבן מיט צוויי טעג צוריק געשיקט נאך מיר, נאך קאלמאנאוויטשן און נאך חייקל רונסקי, נאכן באגעגענען זיך מיט מיר איז קלאר געווארן, זיי נעמען ארויס די סטראשון ביבליאטעק און פירן איר איבער אין אוניווערסיטעט געביידע. אנפירן מיט דער ארבעט דארף איך, מיין פארטרעטער דארף זיין קאלמאנאוויטש, וונסקי אין דער ראלע פון זאך קענער. צוועלף ארבעטער זענען איינגעשפאנט געווארן אין דער ארבעט פון איבערפירן די ביכער. אקעי, איך הייב איבער אביסל. איך און קאלמאנאוויטש שפירן זיך נישט אינגאנצן. מיר ווייסן ניט, צי זענען מיר באגרעבער, צי רעטער. וועט אונדז געלינגען איינצוהאלטן די אוצרות אין ווילנע, דאן וועט עס אפשר זיין אונדזער גרויסער פארדינסט. וועט מען אבער די ביבליאטעק ארויספירן, דאן וועלן מיר האבן דערצו צוגעלייגט א האנט. איך פרוביר מיך אסעקורירן, דאס הייסט זיך פארזיכערן אין אלע פאלן. און נאך איין קליינער אפשניט, שלום זיין און מוחל, עס איז א טראגישער פאל מיט אפאר חדשים שפעטער אין

די אידישע ארבעטער זענען ביי דעם וואס זענען ביי דעם באשעפטיגט וויינען ממש, דאס הארץ קען פלאצן צוקוקנדיג. אט איז דער צווייטער אפשניט. א דאנק. דאס זענען צוויי רירנדיגע מאמענטן וואס באשרייבן טאקע די שווערע פסיכאלאגישע ארבעט פון דער פאפירענער בריגאדע ווי מען פלעגט עס רופן אין געטא, פון דעסטוועגן האבן זיי אסאך געראטעוועט. קענט איר אונז זאגן עפעס וועגן דעם ראזענבערג שטאב?
נו, דער ראזענבערג שטאב איז געווען א ריזיגע אינסטאנץ מיט הונדערטער, מסתמא אויף טויזנטער מיטארבעטער, ווייל זי זי האט בא'גנב'עט כל'ערליי קולטור אוצרות, יא, ניט נאָר ייִדישער, נאָר אַלערוויי קונסט און ביכער איבער גאַנץ אייראָפּע. זיי זענען געווען טעטיק אין פּאַריז און געגנבעט פֿון פּריוואַטע זאַמלונגען און פֿון מוזייען. אָבער זיי האָבן געהאַט אַ ספּעציעלן אָפּטייל פארבאגאנבענען און צונעמען יודאיקע, דאס הייסט ביכער און מאטריאלן אויף אידיש און העברעאיש, און דער ראש פון דעם יודאאיסטישן אפטייל פון ראזנבערג שטאב איז געווען דאקטער יאהאנעס פאול, און ווידער די ארבעט פון באגאנבענען אידישע ביבליאטעקן, ארכיוון, מוז זען, דאס האבן זיי געטאן אומעטום, זיי האבן אויך צוגענומען די מאטעריאלן פונעם ראבינער סעמינאר אין פאריז, און פון דער אידישער קהילה פון סאלאניקא, און פון קיעוו, און אבער דער דאקטאר פאול האט פארשטאנען אז ווען עס קומט צו אידישע מאטעריאלן האט ווילנע א באזונדערע חשיבות, און דעריבער האט ער אסאך פון זיין ארבעט קאנצענטרירט אויף ווילנע. נו, ער איז דאך געווען א שטיקל מבין אויף אידישע עניינים, ער האט, ווי איך פארשטיי, האט ער שטודירט אין ארץ ישראל און געקענט לערנען העברעיש, ס'האט מיר געקאסט א שטיקל א שטיק געזונט ווען איך האב געליינט וואס איז געשען מיט אים און פון זיין מיטהעלפער דאקטאר גאטהארד נאך דער מלחמה. זיי האבן קיין יארן אין דזשירמען נישט פארבראכט פאר זייערע פארברעכנס מיט אידישע אוצרות. ווי אזוי האט איר ארויס געפונען וואס איז געווען זייער שיקזאל? ווי האב איך אויס געפונען? נו, דווקא וועגן דאקטאר פאול איז דא א ביאגראפיע אויף דייטש, אזוי דאס איז געווען די גרינגערע ארבעט ווייל די פרוי מאריע לודוויג קאהן האט שוין אויסגעפארשט זיין גאנץ לעבן פון אנהייב ביז ביזן סוף. וועגן דאקטאר גאטהארד האב איך, וואס איז געווען פאקטיש זיין זיין ממלא מקום, זיין שטעלפארטרעטער, האב איך לאנג גענישטערט, ווייל אין דעם פאל האט סוצקעווער אים פאקטיש אידענטיפיצירט, מ'האט צוגעשיקט צו סוצקעווערן א בילד פון גאטהארד און ער האט געזאגט יא דאס איז ער, אזוי סוצקעווער האט געהאט א דירעקטע ראלע אין דעם אז מ'האט ארעסטירט דעם דאזיגן גאטהארד, אבער פאקטיש נאך א יאר צייט האט מען אים באפרייט, און דאס איז דאך געווען די יונייטעד נעישאנס האט געהאט ענגלענדישע ארכיוון וועגן וואר קרימינעלס, וועגן מלחמה פארברעכער, און איך האב געקראגן די פאפקע פון גאטהארד וואס האט איבערגעגעבן זיין יוניאן אז נאך א יאר האט מען אים באפרייט און פאקטיש נישט באשטראפט. יא, און האט נאך געהאט א קאריערע אין די יארן נאך דער מלחמה.
יא, ער האט געמאכט קאריערע. ער איז געווען א אויסערגעווענטליכער ליגנער, דאס הייסט ער האט אסאך מאל געביטן זיין ביאגראפיע. יא, אזוי ווען מען האט אים ארעסטירט האט ער געטענה'ט, איך בין א איד, איך ווי קענט איר מיך, איך בין א איד פון ריגע, איך בין א דייטש רעדנדיגער איד, ווי קענט איר מיך באשולדיגן אין די זאכן. ער האט אויסגעדראכט אינגאנצן א פאלשע ביאגראפיע ווען מען האט אים ארעסטירט. שפעטער ווען מ'האט אים באפרייט האט ער אויסגעטראכט נאכאמאל א פאלשע ביאגראפיע אז ער האט א האביליטאציע דאקטאראט פון פונקט אין דער צייט ווען ער איז געווען אין א די פי לאגער אזוי ער האט געקענט גוט באהאלטן זיין אמת'ע לעבנס געשיכטע אזוי דער גאטהארד איז געווען באמת א קינסטלער ווען עס קומט צו אויסטראכטן פאלשע ביאגראפיעס, און מיט דעם האט ער זיך פארהיט פון ווערן באשטראפט. נו יא, לאמיר נישט צופיל רעדן וועגן זיי די פארברעכער, לאמיר רעדן וועגן די אידישע העלדן, דאס זענען געווען סיי

פאר מיר איז די צענטראלע פיגור קאטשאגינסקי, וואס איז אביסל פארזען, יא, דאס הייסט אלע ווייסן וועגן סוצקעווער, און אמאל זאגט מען סוצקעווער און קאטשאגינסקי, טעוה זאל די זאמלונג אין ייווא הייסט סוצקעווער קאטשאגינסקי זאמלונג, אבער ער איז אלעמאל אויפן צווייטן ארט, און איך האב בכיוון אנגעשריבן א בוך וואו ער זאל זיין אויפן ערשטן ארט. ער איז איך מיין א וויכטיגע פיגור אין ביידע פאזע, אפשר די וויכטיגסטע פיגור אין ביידע פאזעס, אין דער ערשטע פאזע איז ער נאנט צו דער אנפירערשאפט פון דער עף פ או, פון דער פארטיזאנער ארגאניזאציע אין געטא, און ער שמוגלט ניט נאר ביכער אריין אין געטא, נאר ער העלפט אויך אין י ב בנין, ער טרעפט זיך מיט קריסטליכע פריינט וואס גיבן אים אדער פארקויפן אים געווער, און דאס איז זייער וויכטיג ווייל די עף פי או האט פאקטיש אונטערגעהאלפן די גאנצע אפעראציע פון אפראטעווען די קולטור אוצרות, און אין א גרויסע מאס איז דאס א דאנק קאטשערגינסקי וואס איז געווען אקטיוו אין ביידע אונטערנעמונגען אינעם באוואוסטן ווידערשטאנד און אינעם גייסטיקן ווידערשטאנד. איצוצקער איז אויך געווען א מיטגליד פון עף-טי-או, אבער ער האט ניט געווען אזוי נאענט צו דער פירערשאפט ווי קאטשערגינסקי. איך וויל ווייטער גיין מיט קאטשעגינסקי אין דער אין דער צווייטער תקופה, אין דער סאוועטישער תקופה. מיך האט עס פארחידושט ווען איך האב דאס איינגעזען אז סוצקעווער איז געווען, אבער סוצקעווער איז געווען אינגאנצן אין ווילנע ווייניגער ווי צוויי חדשים. ער האט געשפילט א שליסל-ראלע אין אין דער אין דער אפעראציע אפצוראטעווען אויסצוגראבן, ס'איז אמת, אבער נאכדעם איז ער אוועקגעפארן קיין מאסקווע, און און ס'רוב פון דער צייט איז די אנפירער פון די אלע אקטיוויטעטן געווען קאטשערגינסקי, ס'רוב פון דער צייט ווען מ'האט געשאפן א אידישן מוזיי אין ווילנע איז דער דירעקטאר פון מוזיי געווען קאטשערגינסקי, און ביי אים איז זייער דראמאטיש ווייל ער איז געווען א קאמוניסט פאר די מלחמה, אבער די ביטערע ערפארונג פון לעבן אין סאוועטישן ווילנע האט אים אנטוישט און ער האט זיך ביטער אנטוישט אינעם קאמוניזם, און ער איבערצייגט זיך, ער דער געוועזענער קאמוניסט, אז די מאטריאלן טארן ניט פארבלייבן אין סאוועטן-פארבאנד, און ער, נאך פריער ווי סוצקעווער, הייבט אן ארויספירן מאטריאלן פון ווילנע קין פויערן, פון דער סאוועטישער ווילנע אין פויערן, דורך פריינד, און צום סוף אויך מיט די אייגענע הענט און מיט די אייגענע פיס פירט ער ארויס מאטעריאלן. סאו איך האלט אז ער איז א, איך האף אז דאס בוך וועט צוציען אינטערעס צו זיין פערזענליכקייט.

פיזיש, פשוט געשלעפט אזוי צו זאגן, מיט זיך מאטעריאלן פון ווילנע קיין פוילן און פון פוילן ווייטער אין די אקופירטע טיילן פון דייטשלאנד, דאס הייסט אונטער דער רשות פון די מערב'דיגע מלוכות. אבער דאס איז בלויז איין שטראם אזוי צו זאגן, מען האט דאך געדארפט ראטעווען די אלע אוצרות וואס די גאטהארד און פאול האבן געהאט געשיקט קיין דייטשלאנד, קיין פראנקפורט און אנדערע סקלאדן פון אוצרות אין דייטשלאנד וואו זיי זענען געלעגן, און מ'האט נישט, די אמעריקאנער, אין דער אמעריקאנער זאנע פון דייטשלאנד, מ'האט נישט געוואוסט וואס צו טון מיט זיי, האט מען זיי געדארפט אין א געוויסן זין אויך ראטעווען פון די אמעריקאנער, איר זענט יא מסכים אז מען קען דאס זאגן? יא, מען קען אזוי זאגן. פשוט פארן צוהערער וואס פארשטייט אפשר ניט דעם קאנטעקסט. די מאטעריאלן וואס די דייטשן האבן געשיקט קיין דייטשלאנד, האט מען זענען אנגעקומען אין אין פראנקפורט וואס איז געווען דער אמעריקאנע זאנע אין פון דער אקופירטע דייטשלאנד דא מוז איך אריינברענגען נאך א העלד איך האב קען מען זאגן פֿינף הויפט העלדן אינעם בוך פון דער פאפיר בריגאדע אליין, קרוק, קאלמענאוויטש, סוצקעווער, קאטשעגינסקי, און רחל קרינסקי, רחל קרינסקי, פופקא קרינסקי. אבער דער זעקסטער העלד, וואס עס טוט מיר אביסל באנק וואס איך האב אים ניט אנערקענט ווי דער זעקסטער העלד פון דער גאנצער מעשה, איז מאקס וויינרייך, וואס זיצנדיק אין ניו יארק ווי דער אנפירער פונעם יוון אמעריקע, האט ער ממש דורכשטודירט דעם ענין פון דייטשער יודען פארשונג פונעם ראזענבערג שטאב, און ער האט פארשטאנען אז די מאטריאלן מוזן זיך געפינען, די יוון מאטריאלן מוזן זיך געפינען אין פראנקפורט, און ער האט פאקטיש אפגעגעבן וואלט געזאגט צוויי יאר פון זיין לעבן מער אויף דעם ווי אויף די וויסנשאפט, פשוט אין דורכברעכן די אמעריקאנער ביוראקראטיע כדי מען זאל שיקן די מאטריאלן אין ניו יארקער ייווא. מען דארף פארשטיין אז לויטן געזעץ אין יענע צייטן, דארף מען אומקערן באגאזלטע אייגנטום צום לאנד פון וועלכע מען האט זיי צוגענומען. דאס איז געווען יא א רעסטיטוציע פון באגנבעטע אייגנטום צום לאנד פון וועלכע מען האט זיי באגנבעט. און דעריבער אין די אמעריקאנע ביוראקראטיע האט האבן אסאך געטענה'ט מען דארף דאס צוריק שילקן אדער אין פוילן. ווייל פאר די מלחמה איז ווילנע געווען פוילן, אדער אין סאוועטן פארבאנד ווייל אין דער סאוועטישער ליטע ווייל דאס איז דאס געזעץ, און דער ייווא האט געדארפט איבערצייגן אז דאס איז אן אנדערער פאל, ערשטנס אז דער ניו יארקער ייווא איז דער דירעקטער המשך פון ווילנער ייווא, דאס איז א פאל פון אן אינסטיטוציע וואס איז א פאליט. וואס איז אנטלאפן. די ביבליאטעק איז געבליבן אין ווילנא, אבער די אינסטיטוציע איז אנטלאפן קיין אמעריקע, און מען דארף אנערקענען אז דאס באלאנגט צו דער אמעריקאנער אינסטיטוציע י ו אין ניו יארק, אבער דאס האט געדויערט אנדערטהאלבן יאר פון בארג ארויף בארג אראפ, די סטעיט דעפארטמענט זאגט יא, די וואר דעפארטמענט זאגט ניין, ביז סוף כל סוף האט טאקע דער י ו געקראגן די מאטריאלן אין ניו יארק, אבער ס'איז ס'איז באמת געווען א מעגליכקייט מען זאל שיקן די מאטריאלן צוריק קיין מזרח אייראפע, צוריק אדער קיין פוילן אדער אין סאוועטן פארבאנד, און דאס וואלט געווען פארשטייט זיך א קאשמאר ניט נאָר פֿאַר װײנעך און ניט נאָר פֿאַרן ייִװאָ, נאָר דאָס װאָלט פּשוט געװען אַ קאַטאַסטראָפֿע פֿאַר דער ייִדישער װיסנשאַפֿט, פֿאַר פֿאַר דער ייִדישער קולטור, װײַל דאָרטן װאָלטן זײ געלעגן און קײנער װאָלט זײ ניט געקענט נוצן. און אַזױ זענען זײ אָנגעקומען קײן ניו-יאָרק, און און מע נוצט זײ פֿראַנק און פֿרײַ זינט נײַנצן זיבן און פֿערציק.

און אויסגעהארגעט די חשובסטע שרייבער, איז דעמאלט האט מען אויך פארמאכט, ליקווידירט, דעם אידישן מוזיי אין ווילנע, און די מאטריאלן האט מען איבערגעגעבן אין פארשידענע ליטווישע ביבליאטעקן, ארכיוון, אבער אסאך פון די ערטער, ארכיוון, האבן פשוט מורא געהאט צו האלטן אידישע מאטריאל. דאס הייסט דער אנטיסעמיטיזם איז געווען אזא שארפער אז זיי האבן זיך געזארגט מען וועט זיי באשולדיגן אין זיין שונאים פון פאלק, ציוניסטן, נאר דערפאר וואס זיי האלטן אידישע דאקומענטן און ביכער. עס זענען געווען באפעלן מען זאל זיי צושטערן. צום גליק איז געווען איין ארט און איין מענטש וואס האט געהאלטן אנדערש, דאס איז געווען אנטאנאס אולפיס, ער איז געווען דער דירעקטאר פון דער ליטווישער ביכער קאמער, ביכער קאמער, בוק טשעמבער, דאס איז אזא מין ביכער ארכיוו. ער האט געהאלטן אז אלע ביכער זענען טייער, מאכט ניט אויס וועלכע שפראך, און אז אויך די דאקומענטן זענען טייער, און ער האט זיי פאקטיש פארבאהאלטן אין זיין אייגענער אינסטיטוציע, אין זיין אייגענעם ביכער ארכיוו האט ער די מאטריאלן לאנגע יארן באהאלטן און אפילו זיינע אייגענע מיטארבעטער האבן ניט געוואוסט אז די מאטריאלן ליגן אונטער א בארג ליטווישע ביכער אין ביכער קאמער. אזוי פאקטיש איז דאס דאס דריטע מאל וואס מ'האט געראטעוועט די מאטריאלן, דאס דריטע מאל איז ניט קיין איד נאר דווקא א ליטווינער וואס האט ריזיקירט און געראטעוועט מאטריאלן. עפעס האט מען פארט געוואוסט וועגן דעם אז עס ליגן אידישע מאטעריאלן אין ווילנע. אין נײַנצן איין און זיבעציק בין איך געווען אין ווילנע און גערעדט מיט איינעם א אידן וואס הייסט שווארץ, איך האב אים תחילה געפרעגט אויף ליטוויש פון א שווארצע צי מען קען רעדן אידיש, האט ער געזאגט מען קען. און ער האט מיר, איך האב אים געזאגט אז איך בין אביסל באקאנט מיט דעם ייווא ארכיוו אין ניו יארק, אבער איך האב פארשטאנען אז ניט אלס איז אריבערגעפירט געווארן קיין אמעריקע. האט ער מיר געזאגט, אוודאי ניט, עס ליגן אין די ליטווישע ארכיוון גענוג מאטעריאלן איר זאלט זיצן חדשים לאנג דאס האט ער מיר געזאגט, האב איך געוואוסט אז עפעס, נישט נאר ביכער, ער האט גערעדט וועגן דאקומענטן וואס זענען זאגט ער געווען אין דעם ליטווישן, סאוועטיש-ליטווישן, ארכיוו, אז עס איז נישט געווען בלויז באהאלטענע ביכער נאר אויך דאקומענטן אין די ארכיוון, ווייזט אויס. ס'איז געווען מאטריאלן אין ארכיוון, פארשידענע, אבער ס'רוב דאקומענטן זענען אויך געווען אין דעם ביכער קאמער. אבער שלום איר זענט גערעכט, געוויסע מענטשן האבן געוואוסט אז ס'איז דא, אבער דער צוטריט איז געווען זייער באגרעניצט, נאר אפאר מיטארבעטער האבן באארבעט די מאטריאלן, א כלי מיט גרופע פענסיאנערן האבן געארבעט אויף דעם פראיעקט אמאל אין א יובל, האט א ווילנער אידישער שרייבער אדער די דירעקטאר פונעם טעאטער אין ווילנע געקענט אריינקוקן אין עפעס אזוי, אז ס'איז דא האט מען געוואוסט מער ווייניגער, אבער צוטריט איז געווען זייער זייער באגרעניצט.
נו, איך האב דאס פארשטאנען דעמאלט אז מען קען אביסל וועגן דעם רעדן, אבער אז מען זאל מיר געבן די ערלויבעניש א קוק צו טון, דאס איז קיין פראגע דעמאלט נישט געווען. שוין נאכדעם ווי אייער בוך איז פארטיג געווארן האט מען אנטדעקט א גאנצן נייעם אוצר פון מאטעריאלן, אויב איך האב גוט פארשטאנען אז מ'האט אז אפילו איר האט נישט געוואוסט אז ס'איז דא נאך אן אוצר פארבאהאלטן אין דער אין קעלער פון דער פון דער קירכע אין ווילנע. דאס האט מען אויסגעפונען ערשט פאראיאר.
דאס אמת. אזוי און די אין די אמערי וועלט האט מען זיך באוואוסט פרטימדיג וועגן די מאטריאלן צום ערשטן מאל אין אַכצן אנטשולדיגט אין נײַנצן אַכט און אַכציק און איך בין געווען צום ערשטן מאל אין ווילנע אינעם העד שפיטאל שפעטער ווי איר איך בין געווען צום ערשטן מאל אין ווילנע אין נײַנצן נײַן און אַכציק כמעט דרײַסיק יאר צוריק און איך בין געווען דארט פארן ייווא מיטן ארכיוואר מארק וועב און מיטן דעמאלטדיגן דירעקטאר שמואל נח כדי אנצוקוקן די מאטריאלן וואס צום ערשטן מאל האט מען געלאזט אריינקומען און קוקן, אזוי איך בין געווען דארט אין נײַנצן נײַן און אַכציק און מיט נו אַכט און צוואַנציק יאר שפעטער און שוין נאכדעם ווי איך האב אנגעשריבן דאס בוך יא, פארבינדט מען זיך מיט מיר פונעם ייווא נאכאמאל אז ס'דא נאך מאטריאלן. איך מיין פאר אייך און פאר אייער עולם קען מען אויסזאגן דעם פולן אמת וועגן דעם לעצטן אפגעפונענעם שטיקל. איך נעם אן אז ס'איז געווען אין יענע געוועזענע, ס'איז זיכער געווען אין יענע געוועזענע קירכע יארן לאנג, אבער די לעצטע צען פופצן יאר האבן זיך די מאטריאלן געפונען אנדערשוואו אינעם כתב יד אפטייל, מאנוסקריפטן אפטייל, פון דער ליטווישער נאציאנאלער ביבליאטעק. די ביכער קאמער איז געווארן א טייל פון דער נאציאנאלער ביבליאטעק, און די מאטריאלן זענען געווען אינעם ווי געשלאסענע מאטריאלן אינעם מאנוסקריפטן אפטייל. און דער דירעקטאָר, הויפּט פון דעם אָפּטייל, איז געווען אַן אמת'ער סאָוועטישער טשינאָוונעק, ביוראָקראַט. אַזוי ווי ס'איז געשלאָסענע מאַטעריאַלן, האָט ער קיינעם ניט דערציילט, אַז ער האָט אַזעלכע מאַטעריאַלן, אַפילו די פּאָיעט, דער יידישער אָפּטייל פירער אַבראַמס, ניט דערציילט, אַז ער האָט אַזעלכע מאַטעריאַלן. זיין צוגאַנג איז געווען, אויב איך האב ניט קיין דערלויבעניש צו זאגן אנדערע מענטשן וואס עס געפינט זיך ביי מיר אין אפטייל, ספעציעל די געשלאסענע מאטעריאלן, דאס וואס מען רופט ספעץ-קראם. מיט א צוויי יאר צוריק האט די נאציאנאלע ביבליאטעק געשאפן אן אפטייל פאר יידישע ירושה, יידישע קולטור ירושה, און דער דירעקטאר פון דער נאציאנאלער ביבליאטעק האט ארויסגעשיקט א טיפיש א געווענליכן מעמאראנדום, מיר האבן א נייעם אפטייל, אויף די אויף אידישע ירושה, מיר בעטן אלע אפטיילונגען צוזאמען צו ארבעטן מיטן נייעם אפטייל, איז וויבאלד יענער האט געקראגן א מעמאראנדום פונעם באלעבאס מיר בעטן מיטצוארבעטן מיטן אפטייל, האט ער געזאגט אויב אזוי דארף איך שוין דערציילן, אזוי ער האט סוף כל סוף דערציילט קאלעגן אז ער האט די אידישע מאטריאלן, אזוי ס'איז ס'איז ס'איז א טראגי-קאמישער פאל פון א ביוראקראט וואס האט מיט אויסגעזאגט אז ביי אים ליגן אזעלכע מאטעריאלן. ס'איז אן אויסערגעווענליכע מעשה, ס'האט געדויערט גאנצע פֿינף און זיבעציק יאר, דריי א דריי פערטל יאר הונדערט, ביז די אוצרות האבן געפונען א היים אדער העמער. אגב, ווי איך פארשטיי בלייבן די לעצטע אריגינאלן סיי פון די אכציגער ניינציגער יארן סיי פון פאראיאר יארן, בלייבן די אריגינעלע דאקומענטן און ביכער אין ווילנע, און נאר קאפיעס האט מען געמאכט אדער וועט מען מאכן פאר ייווא. איז דאס א קלאפ פאר ייווא?

מאכן דיגיטאלע קאפיעס, און דאס איז זייער ריכטיג, כאטש איך האלט ס'איז ניט גענוג, ווייל פארשטייסט אליין אז אמאל איז דא אן ארכיוואלע זאמלונג וואס די ערשטע פאפקע געפינט זיך אין ניו יארק, און די צווייטע פאפקע געפינט זיך אין ווילנע, און די דריטע פאפקע אין ניו יארק, די פערטע פאפקע אין ווילנע. אזוי צו פאראייניגן די זאמלונג איז א דיגיטאלע קאפיע זייער נוצליך און אגב די קוואליטעט פון די פון דיגיטאלע קאפיעס איז אמאל בעסער פון אריגינאלס אזוי איז ס'געווענליך אבער פאר מיר איך רעד אין מיין אייגענעם נאמען איך האלט מאראליש איז קלוג און קאלמענאביטש און די אנדערע האבן ניט ריזיקירט מיטן לעבן און קלוג און קאלמענאביטש האט באצאלט מיטן לעבן כדי דאס אידישע פאלק זאל קריגן דיגיטאלע קאפיעס. מאראליש געהערט געהערן די מאטריאלן צום אידישן פאלק און די ייווא מאטריאלן, נישט אלץ איז ייווא אבער פארט, די ייווא מאטריאלן געהערן יורידיש צום ייווא. דאס האט די אמעריקאנער רעגירונג אנערקענט מיט מער ווי זיבעציג יאר צוריק. אזוי איך בין נישט צופרידן מיט דעם אויסוועג, אבער עס איז כאטש עפעס אן אויסוועג, ווייל די ליטווינער האבן נישט געוואלט אפגעבן, זיי שטאלצירן זיך מיט דעם, זיי זאגן ס'איז ליטווישע קולטור ירושה, און האט מען באשלאסן צו גיין מיט א גרינגערן וועג, אנשטאט דעם וועג פון קאנפליקטן, צו גיין מיטן וועג פון צוזאמענארבעט און פון קאפירן. יא, ס'איז א שאד, אבער פארט מיינט עס אז די מאטעריאלן וועט מען קענען אויספארשן, נישט נאר אין ווילנע נאר אויך אין אמעריקע. יא. איך האב געוואלט ביי אייך פרעגן צי איז אין אן אנדער געטא פארגעקומען אן ענליכער פראצעס, מיר ווייסן דאך וועגן דעם רינגעלבלום ארכיוו אין ווארשעווער געטא, קען מען די צוויי אזוי צו זאגן די צוויי אקציעס אין ווילנע און אין ווארשא פארגלייכן, זענען זיי פון דעם זעלבן מין? אין א געוויסע מאס יא. דער טראפ פון דער ארבעט פון רינגעלבלום ארכיוו, ווי ס'איז אלעמען באקאנט, איז געווען צו דאקומענטירן און פארשן די איצטיגע לויפיגע געשעענישן, דאס הייסט וועגן דאס לעבן וועגן לעבן און טויט אין געטא, אזוי רינגלבוים האט אים מניק געווען, אזוי וועגן אידישע קולטור אוצרות פון פאר די מלחמה, עס איז געווען וועגן איצט, אבער אבער פארט דאס אגב אויך די פאפיר בריגאדע האט און קרוק ספעציעל האבן אויסבאהאלטן אסאך מאטריאלן וועגן איצט, וועגן געטא, וועגן אזוי די צוויי אונטערנעמונגען זענען ענליך, ביידע פאלן האט מען געדארפט באגראבן אונטער דער ערד און אויסגראבן שפעטער, ס'איז דא ענליכקייטן, און עס זענען געווען ראזנבערג שטאב ארבעטס בריגאדעס, צוואנג ארבעטער, אויך אין אנדערע שטעט, מיר ווייסן פשוט אסאך ווייניגער וועגן זיי ווי אין די אנדערע שטעט, ס'איז געווען אזא גרופע אין קאוונע. און ס'איז דא אביסל זכרונות און אבער פשוט אין ווילנע האבן מיר דעם גרעסטן פאל, דאס איז זיכער געווען דער גרעסטער צענטער פון אזא מין ראזענבערג שטאב בריגאדע, אידישע בריגאדע, ס'איז דער גרעסטער פאל און ס'איז דער פאל וואו מ'האט אסאך אפגעראטעוועט, אבער ס'איז זיכער ניט אינגאנצן אוניקאל.

קען מען זאגן אבער אז די פאפיר בלאקאדע איז אויך געווען א מין ווידערשטאנד, א מין גייסטיגער קולטורעלע ווידערשטאנד קעגן די נאציס. אוואדע,
בלי שום ספק. אויב מען זאל עס מאכן זייער פשוט פשוט און פונדאמענטאל, די דייטשן האבן געוואלט אדער באגנבענען אדער פארניכטן די גאנצע אידישע קולטור, די גאנצע אידישע קולטור און ירושה, דאס איז געווען זייער פלאן, און זיי האבן נאך געוואלט דערצו אז אידישע אינטעלעקטואלן זאלן זיך באטייליגן אין דעם פלאן צו צושטערן אדער אפשיקן די גאנצע אידישע קולטור, און די דאזיגע מענטשן האבן געזאגט, ניין, מיר וועלן ניט לאזן אז איר זאלט צוטרעטן אונזער קולטור און זי ארויסווארפן ווי מיסט. איז אין דעם זינען אליין האבן זיי געוואלט פשוט קאליע מאכן די פלענער פון די דייטשן, קלאר דאס איז ווידערשטאנד, און אויף אן אנדערן אופן לאמיר נישט פארגעסן די מענטשן האבן ממש ריזיקירט מיטן לעבן, ווען מען וואלט זיי געכאפט ביים געטא טויער מיט מאטריאלן, האט מען זיי זייער גרינג געקענט שיקן קיין פאנאר. דאס איז ניט געווען קיין קינדער שפיל, דאס איז געווען, און זיי האבן ריזיקירט מיטן לעבן, וואס איך האלט אז דאס איז ניט ווייניגער ווי די קעמפער פון עף-פי-או האבן ריזיקירט מיטן לעבן, און דעריבער דארף מען זיי באטראכטן ווי העלדן. העלדן פון דער אידישער קולטור און פון אידישן גייסט.
נו, איך מיין אז מיט אייער בוך וועט מען איצט פארשטיין בעסער וואס פאר א העלדן זיי זענען געווען. אפשר קענט איר אונז זאגן עפעס וועגן אינטערעסאנטע איבערלעבונגען וואס איר האט געהאט בשעת אייער פארשן דאס בוך?
אוואדע זענען די האבן די פריע נסיעות קין ווילנע ווען איך האב צום ערשטן מאל געזען די מאטריאלן געלאזט זייער א שטארקן רושם אבער אן זיך צו טרעפן דעמאלט מיט אידן דאס דאס האט געלאזט אבער איך מיר פאלט איצט אריין אין קאפ, אוואדי יעדע טאג ווען איך האב גענישטערט אין פארשידענע האב איך געהאט אנטפלעקונגען, יעדן טאג געווען אנטפלעקונגען. פאר מיר די שווערסטע איבערלעבונג ביים שרייבן דאס בוך איז געווען איך האב געמוזט דורכאקערן דייטשע ארכיוון, איך האב געמוזט לייענען דעם ארכיוו פון ראזענבערגשטאט, דאס וואס דאקטאר פאול און דאקטאר גאטהארד זייערע באריכטן קען פראנקפורט און בערלין, און איך האב אלעמאל געפארשט די טעמע פונעם אידישן קוק ווינקל, פונעם קוק ווינקל פון די העלדן, און איצט מוז איך, האב איך געמוזט דורך, און דאס איז געווען פאר מיר זייער פיינליך צו זען ווי קאלט בלוטיג און רואיג די דייטשן רעדן וועגן זיי דאס וואס זיי טוען, כ'וואלט געזאגט אסאך פון די איבערלעבונגען וואס איך האב געהאט זענען ניט טרעפונגען מיט מענטשן, כאטש כ'האב געהאט זייער אינטערעסאנטע אינטערוויוען, אבער די די אסאך מאל זענען די איבערלעבונגען געווען אינעווייניגסטע ווען איך זיץ פארן קאמפיוטער אדער אין א לערן זאל און זעה א דאקומענט, איך האב ניט איין מאל פארלאזט א טרער לערנענדיג א דאקומענט. אבער איך וויל וועגן דעם צוגעבן נאך איין זאך, איך דערמאן עס ביים סאמע אנהייב פון בוך, אז ס'איז נאך געבליבן לעבן נאך איין מיטגליד פון דער דאזיגער בריגאדע, מישא מענקין, און די איים האט ער געהייסן מינקאוויטש, און איך האב זיך דערוואוסט וועגן דעם צופעליג. ער איז געווען א טעכנישער ארבעטער, ניט געווען פון די אינטעלעקטואלן. ער איז געווען א יונגער בחור וואס האט געשלעפט קאסטנס און געפאקט קאסטנס און געטאן די שווערע שווארצע ארבעט. איינמאל האב איך גערעדט אין ניו יארק פאר נוסח ווילנע, פאר דעם ווילנער לאנדסמאנשאפט, און איך האב דערמאנט אויך די פאפיר בראגאדע, איז נאכן פראגראם קומט ער צו צו מיר און ער זאגט, דו ווייסט איך האב געארבעט אין יענער בריגאדע, און איך בין געווען זיכער אז ער טראכט דאס אויס, אז ווי קען דאס זיין אז אין די צוויי טויזנטער יארן קען נאך זיין, צוויי טויזנט צענער יארן קען נאך זיין א מענטש, סוצקעווער איז שוין געשטארבן, קאטשערגינסקי איז שוין לאנג געשטארבן, ווער קען זיין וואס איז געווען אין יענער בריגאדע? הייבט ער מיר אן דערציילן פרטים און איך זע איין אז ער זאגט דעם אמת, ער האט באמת געארבעט אין דער בריגאדע, ער איז געווען אַכצן יאר אלט, ער האט דארט געארבעט אפאר חדשים, און איצט מיט פֿינף און זיבעציק יאר שפעטער איז ער דרײַ און נײַנציק יאר אלט. און איך מוז זאגן דאס איז געווען פאר מיר א גרויסע באווארמונג, מיר זענען געבליבן ביז היינט נאענטע פריינט, ער וואוינט אין ניו דזשערסי, און ער האט באמת פאר מיר אנטפלעקט געוויסע ניואנסן וואס איך האב ניט געפונען ניט אין סוצקעוועל'ס ביכער און ניט אין קאטשעגינסקי'ס ביכער און אין ערגעץ ניט, איז איך וואלט דאס צוגערעכנט פון איינע פון די גרויסע איבערלעבונגען. פאר יאר צוריק האב איך פארן חורבן מוזעאום איבער אן אויסשטעלונג וועגן קאוונא געטא געווען א גרויסע אויסשטעלונג וואס האט איז דארטן געווען דוכצעך דריי יאר לאנג איז געשטאנען די אויסשטעלונג און איך טראכט ס'וואלט אפשר געדארפט זיין א גרויסע אויסשטעלונג פון מאטעריאלן געראטעוועטע פון ווילנע ערגעץ אין א גרויסן מוזיי, איך ווייס אז אין ייוואש איז דא א געוויסע, למשל די בנקעס פון גאון'ס קלויז איז האט מען אויסגעשטעלט און נאך אזעלכע זאכן, אבער איך רעד וועגן א גרויסע אויסשטעלונג די וועלט זאל זיך באקענען מיט דעם גאנצן ענין פון די געראטעוועטע אוצרות, מיינט איר אז אזא זאך וואלט געווען מעגליך?
אבסאלוט, און מסתמא וועט דאס געשען. איך מען האט זיך געווענדט צו מיר פון דעם חורבן מוזיי אין יוסטאן טעקסעס, איך ווייס דאס איז מיר ניט געווען באקאנט און אפשר אייך אויך ניט, אבער ווייזט זיך אויס אז די דער חורבן מוזיי אין יוסטאן טעקסעס איז די דריט גרעסטע אין אמעריקע, נאך וואשינגטאן און ניו יארק, און זיי ווילן דארטן אין יוסטאן צוגרייטן אזא גרויסע אויסשטעלונג, טאקע גרויס, עס איז צוזאמען מיט תניווא, צוזאמען מיט לוחמי הגטאות און יד ושם פון ישראל, צוזאמען מיטן ווילנער אידישן מוזיי וואס איז היינט דא אין וויליניוס, און ניט נאָר װעלן זײ דאָס מאַכן אין יוסטון, נאָר נאָכדעם װילן זײ עס שיקן איבערן לאַנד און איבער דער װעלט. איז הלװאַי זאָל דאָס מקוים װערן, װײַל, לאָמיר זאָגן דעם אמת, אַ סך מענטשן לײען ניט קײן ביכער, אָדער לײען ניט אינגאַנצע ביכער, יאָ, און מוזעאן זענען זייער וויכטיג ווי דערציערישע אינסטיטוציעס און דאס וואלט געהאלפן פארשפרייטן די געשיכטע פון דער פאפיר בריגאדע אויב ווען ס'זאל זיין א מוזיי אויסשטעלונג. אנקעגן דעם וואס איר דערמאנט דעם בחור מוזיי אין היוסטאן, איך בין נאענט באפריינדעט מיט שמואל באק, וואס זיי האבן לעצטנס געהאט א גרויסע אויסשטעלונג פון זיינע בילדער אין זייער חורבן מוזיי, און אזוי ארום האב איך זיך דערוואוסט אז עס איז פאראן א גרויסע חורבן מוזיי, איך וואלט אן דעם נישט געוואוסט.
יא, פונקט אזוי, און דערפאר האט זיי אויך פאראינטערעסירט מיין טעמע, ווייל זיי האבן שוין א שייכות מיט ווילנע, שמואל באק האט איבערגעגעבן א טייל פון זיינע קונסט-ווערק אין אין צו דעם יוסטן חורבן מוזיי, ניט נאר פאר ארויסשטעלן, נאר אויף שטענדיק, א טייל האט ער געשיקט טאקע קיין ווילנע, און א טייל האט ער איבערגעגעבן אין אין יוסטן, אזוי יא.
איך וויל אייך לאזן וויסן אז שמואל באק איז לעצטנס געווארן א ריטער פון דער שטאט ווילנע, א נייט. יא, אזוי אז איך רוף אים סער שמואל. סער שמואל. אדער סער סאמעק. יא, איך געדענק ווען מען האט סוצקעווערס ווילנער געטא וואס ער האט תחילות וואס מען האט תחילות געדרוקט אין מאסקווע און שנעל איבערגעדרוקט געווארן אין די אידישע אין דעם טאג צייטונג אין ניו יארק האב איך געליינט וועגן דעם קינצלער שמואל באק וואס איז געווען אין מער ווייניגער אביסל עלטער פאר מיר אבער מער ווייניגער אין מיינע יארן און ס'איז נאך געווען מלחמה צייט, מ'האט נישט געוואוסט צי ער האט איבערגעלעבט דעם חורבן, אזוי אז איך האב א פארבינדונג מיט שמואל באק פון די סאמע יונגסטע יארן, און אויך איצט איז נו, איך מיין אז מיר האבן, איר ווילט עפעס צוגעבן צו אונזער שמועס? מיר האבן שוין גערעדט כמעט א שעה צייט. ניין ניין איך מיין מיר האבן געדעקט די טעמע פון אסאך קוק ווינקלען און שוין איך האב געגעבן פארשידענע אינטערוויוען אבער אבער ערשטנס דאס איז געווען א מחיה צו קענען האבן אן אינטערוויו אויף אידיש און צווייטנס אזא אינטערוויוער וואס קען אזוי גוט די טעמע און פרעגט אזעלכע גוטע פראגעס האב איך נאך ניט געהאט, איז איך איך הלוואי זאל איך האבן נאך אזעלכע לייענער ווי דו ביסט.
אזא קאמפלימענט דאס ווייס איך נישט ווי צו ענטפערן, אבער איך מוז זיך אנטשולדיגן איין זאך, איך האב געארבעט ווי א הויפט קאנסולטאנט צוזאמען מיט אבא קאוונא עליו השלום אויפן פילם פארטיזענס אוו ווילנא, פארטיזאנער פון ווילנא, דאס איז געווען אין די אכציגער יארן, און מיר וואלטן, ווען מיר וואלטן גע'פילנירט נישט נאר וועגן די פארטיזאנער, נאר אויך וועגן, למשל, דער פאפיר בריגאדע, האבן דעמאלט נאך געלעבט א צאל פון זיי, און דאס וואלט עפעס צוגעגעבן צו דעם פילם, אבער מיר זענען, מיר האבן נישט פארשטאנען דעם ענין גענוג גוט. דאס דערפאר בין איך אזוי גליקליך וואס איר האט געטון אייער ארבעט וועגן די העלדן פון ווילנא געטא.
א דאנק שוין. איך אמאל ליג איך אין בעט ביינאכט און איך טראכט נו, אז אז איך אויף יענער וועלט וועט מען מיך באלוינען ווייל אז איך האב איין זייער גוטע זאך געטאן, אן אמת'ע מצוה, און דאס איז צו פאראייביגן דעם אנדענק פון די יו מענטשן. אמן.
אקעי.
אלדאס גוטס, שלום. אלדאס גוטס אייך אויך, און א שיינעם און הארציגן דאנק.